די אויבערשטע פרשה הייבט זיך אן אין בכי כוסת עליכי ואת מצותי תשמורי ועשי זמוסו. איז פארשטייט זיך שווער די קשיא וואס רשי פרעגט, אין בכי כוסת עליכי אז דו זאגסט ואת מצותי תשמורי וואס דארפסטו זאגן ווען בכי כוסת עליכי, וואס איז פשט אין די דאפלטע לשון? איז רשי ענפערט, ווייל מען דארף זיין עמל אין תורה, און דאס איז די תורה קומט צו שרייבן די דאפלטע לשון, וועגן ס'איז דא די אפהיטן די תורה, דארף מען זיך מוטשען אויף לערנען תורה.

און די חוקים מיסטו גיין, סאו מען היט עס אפ, סאו האב איך געטראכט צו מיר, קען זיין איינער זאגט עס, איך ווייס נישט, איך בין נישט אזוי מדויק מיט אלע ספרים, באט ס'איז מיר דאס בייגעפאלן, ס'איז דא צוויי וועגן וויאזוי א איד קען טון מצוות, און בכלל וויאזוי א איד קען זיך אויפפירן אין זיין לעבן. איין וועג איז אז ער טוט א מצוה אזוי ווי מען זאגט אין ענגליש ער געפאנטשט די קארט. יעדע זאך טוט ער, ער האט יוצא געווען. דארף לייגן תפילין יעדן טאג? אקעי, ער לייגט תפילין יעדן טאג, ער געבט א כאפ של אפטשע תפילין. דארף דאווענען יעדן טאג? אקעי, ער האט געגעבן א דאווען אפ. דארף האלטן שבת? אקעי, ער האט האלטן שבת, מאכן אפשר א שטיקל סידי'לע. יו נאו, און אזוי יעדע מצוה, יעדע מצוה וואס ער וועט טון, ער האט עס געטון, ער האט מקיים געווען די מצוה, באט ער האט עס געטון אזוי ווי מען זאגט, ער האט געפאנזשעט קארט, יוצא געווען. נאר מען האט דא א איד וואס טוט א מצוה מיט א חיות און א ברען, ער טוט נישט סתם די מצוה יוצא צו זיין, און ער זוכט נישט די שנעלסטע וועג ארויס, און ער יאגט זיך נישט אין ערגעץ, ער מאכט א הכנה פאר די מצוה, ער גרייט זיך אן, ער איז דבוק אין די מצוה, ער באהעפט זיך אין די מצוה, און די בעל שם טוב האט אריינגעלייגט, האט אסאך גערעדט וועגן די זאך, אז א מענטש זאל אריינלייגן אסאך כוחות אין טון א מצוה, טו נישט סתם א מצוה אבי אין די וועלט אריין, טו א מצוה, טו עס מיטן גאנצן הארץ, לייג דיך אריין אין די מצוה, מאך הכנה פאר די מצוה, דשאסט זאלסט פילן מער די מצוה אין דיך, זינג א ניגון צו די מצוה, וואס ס'דערמיט זאל נישט זיין, אז דו פילסט א ניגון קען דיך אויפלעבן, זינג א ניגון, מאך דיך א יהי רצון, וואס ס'זאל נישט זיין, טו אלעס מיט א חיות. אין תורה אליין שטייט והתמד דביקם בהשם אלוקיכם חיים כיוכם היום, מ'דארף זיין דבוק אין די אייבערשטער, וואס הייסט דאס זיין דבוק אין די אייבערשטער? אז מען באהעפט זיך, מען באהעפט זיך צו די מצוה, וויאזוי קענען אונז זיין נאנט מיט'ן אייבערשטן? דורך מצוה, דורך תורה, ווייל תורה און מצוות דאס איז וואס די אייבערשטער וויל פון אונז, און יעדע מאל א מענטש לערנט, און יעדע מאל א מענטש טוט א מצוה, ווערט ער נאנט מיט'ן אייבערשטן, איז כאילו ער וויקלט זיך ארום מיט'ן אייבערשטן, איז דאס איז פשט ואתם הדבקים השם אלוקיכם. און דאס וואס די תורה לערנט אונז דא, אם בחוקותי תלכי, אויב אין די חוקים העט עטס גיין, וואס הייסט גיין, און זיין דבוק אין די חוקים, נישט ווער עס נישט לויפט וועט ער שמור, יא כ'האב געהיטן, כ'האב געלייגט תפילין, כ'האב געטון יעדע מצוה, איי פאנטשד די קארד, כ'האב יוצא געווען, נישט דאס וויל די תורה, ואם בכי כוסית עליכי, ווען וועט קומען די אלע ברכות? אויב מען וועט גיין מיט די מצוות, מען וועט זיין דבוק אין די מצוות, מען וועט זיין איינס מיט די מצוות, איז דעמאלטס איז מען סייעתא גשמיא חן בעתו, און וועגן דעם שרייבט די תורה ואם בכי כוסית עליכי, כ'האף אינגאלע האבן פארשטאנען, האט זיך גוט שבת.